Silav û rêz ez hêvîdar im hûn baş bin. Xeleka me yê çûyî de em li ser dema niha axivîn. Me dema niha kire gelek beş. Rewşa erênî Rewşa neyînî, him jî di nava rewşa erînî de hinek rewşên awarte hebûn, me anîn ziman, him jî di rewşa neyînî de hinek rewşên awarte hebûn, min ew jî anîne ziman. Min xeleka çûyî de got, di vê xelekê de ez ê li ser lêkera bûn û hebûnê biaxivim. Niha jî xeleka me dîsa li ser dema niha ye, Lê lêkera bûn û hebûnê ji ber ku kişandina wan piçekî cuda ye ji lêkerên din ji ber vê jî min ew cuda nîvisandin û cuda ew kişandin. Niha dîsa li cem e dema niha yan jî dema nuha bûn û hebûn. Niha di destpêkê de em ê li ser lêkera bûnê biaxivin, di pey re em ê li ser lêkera hebûnê biaxivin. Li vê derê min hebûn nivîsandiye, di pey re em ê li ser biaxivin. Niha destpêkê di li cem e lêkera lêkera bûnê yan bûyînê bi her du awayê ji tê gotin, her du jî rast in. Ya ku bêtir tê bikaranîn bûn e. Di kurdî de sê wateyê wê yan sê karên wê sereke hene. Karek ji wan niha em li ser neaxivin, du kar Yê ku lêkera bûnê dike em ê li ser wan biaxivin. Yek jê lêkera bûnê di nava hevokê de dema ku tê kişandin niha em serdema niha diaxivin. Bêguman her ku em demekê bivin ji dema, dema borî dema em bivin em ê dîsê lêkera bûnê bi her du awayê wê bikişînin ango em ê tesrîfê wan binivîsînin. Di nav re hêdî hêdî em ê fêr bin ka çi cûdahî di navbera her du kişandina de heye. Lêkera bûnê ya bi wateya heyîn û lêkera bûnê ya bi wateya çêbûn yan çêbûyîn. Ya bi wateya heyîn wek wateya zayna elmanî yan kewna erebî. Wateya duyem çêbûn bi wateya verdna elmanî yan asbaha a erebî. Niha di gelek zimana de em bêjin du her du lêker hene wek asbaha û kana û zayn û vêrd in. Di kurdî de me yek lêker heye yanî lêkerek tenê hey fi'leke. Ew fi'lê hanê dema ku tê kişandin tê tesrîfkirin dire dikeve hindirê hevokê de du karan dike. Û her, em bêjin her kişandinek ji wan kişandina jî ji ya din cudatir e û taybetmendiya wê heyî di hundirê hevokê de him ji alî kişandinê de him ji alî cih jî de ji hevû di cuda ne. Niha ya pêşî me gotê bi wateya heyîn ango rewşê diyar dike, Ew jî wateya zayn yan jî kewna erebî. Wateya duyem tê bi wateya çêbûn anko guherîna rewşê diyar dike. Guherîna rewşê. Niha em werin destpêkê, em ê Lêkera bûnê ya go bi wateya zayn tê ya bi wateya zayna elmanî, em bêjin asbeh a kewna erebî. Em ê destpêkê wê bibin, di pê re em ê li ser a dema go bi wateya werden tê yan asbeha tê. Niha li cem e li vê derê lêkera bûnê bi vî rengî tê kişandin. Tasrîfa wê bi vî rengî ye. Ew jî me me got rewşeke awarte ye, mînak dema em bêjin a elmanî ji lê em bêjin ji vêr bê yan lêkera zayn bîst çêdibe yan îst çêdibine rewş cuda ye. Di kurdî kurmancî jî de bi vî rengî ye. Em bêjin kişandina wê Tesrîfa wê di dema niha de tenê qertafên kesane dimînin û ew qertafana nûnertiya lêkera bûnê dikin. Ji bo wê jî em tim wan cuda dinîvisînin ji bo ku em taybetmendiya lêkerê bidin xuyanêkirin. Li cem e destpêkê kişandina wê pêşî dema ku bi wateya heyîn tê du awayê kişandina wê hene. Awayê yekê yanî em bêjin şeklê forma yekê heyî tesrîfa yekê û tesrîfa didwa forma yekê heyî forma didwa heyî. Forma yekê di di kurdî de di kurmancî de sî û yek tîpên bingehîn hene. Ew sî û yek tîpana dibin du beş, tîpên dengdêr hene, dengdar hene. Ango vokal hene, konsonant hene. Vokalên kurdî Heşt in. Konsonantên heger me heşt ji bîst sî û yekê rahiştê dimînin bîst û sê. Bîst û sê. Bîst û sê û heşt. Heger got peyvek hat Peyvek çi peyv bi? Heger ku hat dawiya peyvê niha mînak jî danîne, dawiya peyvê heger ku tîpek dengdar bi, em vê rêza pêşî bi kar tînin dema ku em lêkera bûnê bikişînin. Û heger ku dawiya peyvê tîpek dengdêr bi, ango bideng bi, anko vokal bi, em ê vê rêza duyem bi kar bînin. Niha em werin wan bixwînin, mînaka bidin û em ê bêtir mijarê nas bikin. Ez, im, tu, î, ew, e, em, in, hûn, nin, ew, in. Ev kişandina pêşî ye, kişandina duyem Ez, me, tu, yî, ew, ye, em, ne, hûn, ew, her du jî ne. Niha em werin mînak li ser bidin, mijar bêtir xuya lê bibe, bêtir zelal bibe. Li Cemel vê derê min peyva ciwan nivîsandiye, ciwan wek wateya rengdêr nivîsandiye ne wek navdêr, yanî wek sîfe.

Me rêza pêşî bi kar anî ji ber ku dawiya peyvê tîpeke dengdar e, ji bo wê jî me ev rengê hanê bi kar anî, ev teşeya hanê bi kar anî. Xaleke gelekî giring, di vê derê di navber heye û li vir jî navber heye. Ev lêkera bûnê ti carî bi nava ve, em bêjin we Em bêjin qertaf in, lê ev qertafana şûna lêkera bûnê digirin, nûnertiya lêkera bûnê dikin, ji bo wê jî em cuda dinivîsînin. Bêguman di soranî di pê ve tê nivîsandin, di kurmancî de, di rêzimana kurdî kurmancî de dûr tê nivîsandin. Lê soranî cudayê pêv tê nivîsandin. Li vê derê lêkera bûnê ye, nûnertiya lêkera bûnê dike ji bo wê jî kurmanc wê dûr dinivîsînin. Em werin xala duyem. Heger peyvek hebe, me got ev xala yekê ye, a diduwa heger dawiya peyvê vokal be anko tîpeke deng dêr be. Heger ku tîpeke deng dêr be, em ê rêza duyem pê re bikar bînin, mînak, ez mamoste me, tu mamoste yî, ew mamoste ye, em mamoste ne, hûn mamoste ne, Ew mamoste ne. Ev bi vî rengî bû. Niha em ê werin ser ev ê erêniya wê bû. Dêmek em ê çawa neyîniya lêkera bûnê çêkin. Lêkera bûnê her dem bi na bibûrîn bi ne. Bi ne têne înîkirin. Yanî ji bo ku em lêkera bûnê, lêkera bûnê ya ku bi wateya heyînê tê yan ku bi wateya zayn tê, em wê çawa bikin neyînî, em wê diriya ner dikin neyînî. û ew ne ne bi lêkerê tê zeliqandin, li pêşiya navê ku lêkera bûnê ji bo wî hatiye tê nîvsandin û bi nav jî ve nayê nîvsandin ango pê ve nayê zeliqandin dûr tê nîvsandin. Li vê derê mînak me mînaka dayî, ez ciwan im, ez ne ciwan im. Ne, divê di vir de jî piçekî li vir em bêjin cihê min tune ye ji bo wê jî divê guhayê we jê hebe, li vir divê valahî hebe li vir jî valahî hebe. Tu, ez ciwan im, ez ne ciwan im. Li vê derê neyniya lêkera bûnê bi ne ye û ew jî berî peyva golêkera bûnê ji bo ku rewşa heyîna wê diyar bike

Ciwan in. Ango em her dem ne bi kar tînin. Ji bo neyînîkirina yan ji bo fenaynonga lêkera bûnê ew bi wateya heyînê tê, zaying tê, em ne bi kar tînin. Li vê derê jî mîna ya pêşî ye, em wê bi vî rengî em ê dîsin ne binivîsîn. Em ê rengekî di bi kar bîn ji bo ku ji hev bê cudakirin. Ne, ez ne Mamoste me. Tu ne mamosteyî. Ew ne mamoste ye. Em ne mamoste ne. Hûn ne mamoste ne. Ew ne mamoste ne. Niha ev li cem e Ev xala me got lê kera bûnê ya ku bi wateya heyînê tê, lê kera bûnê ya bi wateya heyînê tê, kişandina wê kişandineke awarte ye, ne mîna lê kerên gotpêşî de em fêr bûn, piçekî cuda ye, rewşa kişandina wê cuda ye, divê ku mirov hay wî jê hebe, ne Em bêjin qertafên li kêra bûnê dema ku dimînin tena serê xwe dimînin, ti carî peyvê ve nayên zeliqandin, dûrî peyvê ve tên zeliqandin. Ew peyva hanê em bêjin navdêr be yan em bêjin hoker be yan jî rengdêr be her dem dûr tê nivîsandin. Ne ew ne neyniya wê ya bi ne pêve ti carî nayên zeliqandin.

Ew jî wek mîna xala pêşîn got me em em li ser axivîn normal tê kişandin, qertafa dema niha pêv tê zeliqandin, birayeka dema niha re û qertafên em qertafên cihinavên kesane jî pê re tên bikaranîn, niha em li ser vê biaxivin. Mînak li cem e, me got li vir ez ciwan im, Heger em bi peyva ciwan bi xwe re bi kar bînin, me got li vê derê ez ciwan im, heger em bi çêbûn bi kar bînin ez dibêjim ez dibim ciwan. Tu dibî ciwan, tu dibî ciwan, ew dibe ciwan, em dibin ciwan, hûn dibin ciwan, ew dibin ciwan. Heger dema got em li vir bînin. Lê min mînakek cuda nivîsandiye, min xort nivîsandiye. Ez dibim xort, tu dibî xort, ew dibe xort, em dibin xort, hûn dibin xort, ew dibin xort. Niha bi vî rengî li gorî em dinerin bê çawayê lêker lêkera Bûnê ya ku bi wateya çêbûn tê, piştî kirde bi xwe hat, piştî kirde hat, em bêjin yekser piştî kirde tê. Lê li vê derê rewş cuda ye, lê kera bûnê li dawî hatiye, li dawiya nav hatiye, li vir berî nav hatiye. Ev yek jin her du cudahiyê wan in, li vir kişandina wê awarteyî yanî halak şav e, li vê derê ne awarteyî rewşeke asayî ye, normal hatiye kişandin, wek ku di destpêkê de jî em fêr bûn, di hatiyî bikaranîn, di ji bo rayeka em bêjin ji bo dema niha bi bi jî rayeka dema niha ya bûnê ye û im ew jî ji ez re vedigere. Tu dibî î ji tu re vedigere, tu dibî xort, ew dibe xort, em dibin xort, hûn dibin xort. Niha em ê li ser niha em ê li ser neyîniya Lê gera bûnê ya ku bi wateya çêbûn biaxivin, neyniya wê jî normal e, ji ber ku me me got lêkereke normal e, weke mîna ew beşê pêşî yê ku em fêr bûn, di di rewşa erênî de yê û na di rewşa neynî de yê. Li vê derê jî mîna Wê rewşa pêşî ku me şirove kir, li cem me ez dibim xort, dema ku em bikin neyînî, em ê rajin di, em ê deynin ez nabim, ez nabim xort, tu dibî xort, tu nabî xort, ew nabe. Na Na Na Ango her dem neyniya neyniya wê nayê ji ber ku lêkereke normal e, lêkereke wek mîna beşê pêşî ku me nas kir, ez dibim xort, ez nabim xort. Lê li vê derê rewş cuda ye Him kişandina lêkerê hin jî neyîniya wê him jî neyîniya wê bi ne yê li vir bi na yê wek mîna hemî lêkerên kurdî dema gomedestpêkê şirove kir ez xwarinê dixwim ez xwarinê naxwim ez dibim mamoste ez nabim mamoste ez dibim xort ez nabim xort em karin gelek mînaka li ser wê bînin ez hevîdarim Ku hatibe naskirin û ez hêvî darim got bi hêsanî jî şirove kiribe. Nizanim çawa ye ji we yanî em bêjin têgihiştina we jê re çawa ye lê piçekî rewş ez dizanim ne hêsan e lê bi rastî rewşa lêkera bûnê di kurdî de bi vî rengî ye. Niha me her du roj dane diyarkirin, niha em ê li ser lêkera hebûnê biaxivin. Lêkera hebûn gelek normal e. Lêkera hebûn ew jî lêkereke ji du beşan pêk tê. Ji he û bûnê pêk tê. Ji bo wê jî niha li gorî em dinarin li cem e kişandina ye vê rengê, ez heme, ez heme, tu heyî, Ew heye, em hene, hûn hene, ew hene. Lê bi vî rengî nege em bêjin ev kişandina hanê dibi gul gelek devera em bêjin nayê bi kar anî gelek kes bêjin maseya min heye yan bi rewşe bi awayekî dî jî tê gotin min yek mase heye cana jê min Em bêjin li vê dêrê rewş piçekî cuda ye. Di rojê vê de em ê li ser vê rewşê jî biaxivin. Niha ev lêkera hebûn di dema niha de bêguman ev ne hemî jî di dema niha de ne lêkera hebûn di dema niha de ez hem em em li ser wan axivîn. Niha neyniya heye neyniya lêkera hebûnê du alav hene tune Yan jî nîn. Tune yan jî nîn her du jî tên bikaranîn û her du jî li dar in di nava kurmanca de. Ez heme neyniya wê ez tune me. Ez Ez tune me. Niha ez dixwazim li vê derê tiştekî bêjim. Li vir tune û heye neyîniya hebûnê ne. Em bêjin ji bo ku em hebûnê bikin neyînî em tune û nîne bi kar tînin. Hinek kes hene em bêjin ev qertafên kesane yê ku ji ji ji Ji ez re vedigere, ez tune me, hinek kes dûr dinivîsînin, hinek kes pê ve dinivîsînin. Ez bi rastî bêjim ez bi xwe pê ve dinivîsînim ji ber ku lêker e û ji ber wê jî ez pê ve dinivîsînim. Hinek kes hene dûr jî dinivîsînin. Ez tune me wê me dûr dinivîsînin lê di nerîna min de diviyabû ku pê ve bê nivîsandin ji ber ku lêker e. Ez tune me, tu. tune yî ew tune ye. Niha em dikarin nîne jî bi kar bînin, ez nîn im, nîn, nîn im, tu Nî, nî û ew nîne. Em dikarin nîne yan tunene bi kar bînin. Lê li gorî em dinarin bê çawa ye? Heger em tune bi kar bînin, em forma duyem ji lêkerabûnê bi kar tînin. Lê heger em nîne bi kar bînin, ji ber ku nîne dawiya wê tîpeke dengdar e, ji bo hin jî em dikarin forma pêşî bi kar bînin. Bi vî rengê hanê. Rengê duyem jî em bêjin beşê kom jî bi vî rengî em tune ne yan nî bibûrînin. Nîn, nînin, hûn, tune ne yan hûn, nînin, ew, Tune ne yan ew nîn in. Niha em dikarin mînak najîvînin, mînak em bêjin maseyeke min heye, maseyeke min tune ye, min yek mase heye, min yek mase nîn e, her du rew jî tên kar anîn. Ez hêvîdar im golêkera bûnê û hebûnê hatibin fêmkirin. Ez hêvîdar im ku hûn baş tê de gihiştibin û heger ku pirs jî hebin bêguman hûn dikarin bikin, heger ku şîret jî hebin bêguman hûn dikarin bikin. Silav û rêz, ez hêvîdar im hûn baş bin, roj û demê we bimînin xweş.